وەکی çadivê Xwedê ev mecal daye me heskirina îsa ve xebera Xwedê we ra bêjim pê rayê pîroz pê heskirina îsa dawa îsa şikir navê îsa em niga jor ezmana binêrin em gişt xuşk û birava gişka û gelekî şan e û gelekî ça divê tawa îsa davin û ez tawaqî dikin hûn gijî tawa îsa davin evî mecalê da çi wekî xwedê daniye dilê me da ez bikarvim heskina îsa û we ra bidim pê rama kerema xwedê ez dixwazim sava du Teyma bêjim sava dilê paxij û tivaqê. Şikiriya Xwedê ye. Kî derê nivîsar e mizginiya meta serê pênca rêza heşta da. Xwezî li dilpaxişa çi çimk ewê Xwedê bibînin. Xwezî li dil poxşa. Ew bendê wekî dilpoxş in, dilê wan temiz e, ew tenê Xwedê dibînin. Mizginiya me da da ew xeber me ra daye, Xwedê çi ra daye? Ew xwezilî. Em bibînin hili dîsa mizginiya Yohanna Serê çarda rêza bîstyekê. Ew ê ku temiyêt min qebûl dike û wan xwey dike, ew e yê ku min hez dike û ew ê ku min hez dike, ew ê ji aliyê bavê min de wê bê hezkirinê. Ez ê Ji ezî jî wî hez bikim û xwe wî va eyan kim. Şikir navê Îsa. Viratê çiş dê şirovekirinê me va xebera xwe dê. Divê evê ku temît min qebûl dike û wan xwey dike şikiriya xwe dê ye. Ezî wî va bê me eyan kirinê. Nika vira evî pirsî de em bîne ser wî çadivê eyandî. Kê wekî xebera xwedî temiyê tu wî xwey dike, xwedî wî vatê eyanbûnê. Xwedî vira mizginiya metap serê pêncah rêza heşta de dibêje Ewana Xwedî dibînin. Dil baxş a. Nika dilê me wekî temiz be. Em xebera Xwedê qewîm bigirin. Em xebera Xwedê ça divê ça lazim e temyêt wî gora Xwedê bikin û Xwedê temyêt wî guhdar bin. Dilê me pê re baxş dibe, dilê me temiz dibe û em xaxa jor Xwedê ça divê guldar bin. Dilê me ça divê esa jî temiz dibe û em xaxa em ê bikarin Xwedê bibînin. Şikiriya Xwedê ye. Em esa jî bibînin serê Yuhana serê çarda rêza pêşî da. bixwînin, bira dilê we neqilqile, baweriya xwe Xwedê bînin û baweriya xwe min jî bînin. Mala bavê min de gele cihêt mayînê hene. Ez niha diçim we re cî hazir kim. Heger wisa nîbiya, min we re digot, nedigot, gava ez herim û we re cî hazir kim. Ez ê dîsa bêm û We bidme cem xwe. Wekî ez li ku bim hûn jî li wê derî bin. Hûn riya wî cî ku ez diçim zanin. Şikir navê Îsa. Bira divê dilê we neqilqile. Baweriya xwe ji Xwedê bînin. Şikiriya Xwedê ye. Em jor xwadê binêrin wekî em timê dilê me timê temiz bimîne, timê paxş bimîne, timê nexeyde ji van pirsê cêribandinê çi wekî sertopa dinê tê, çi wekî xwadê îznê dide evan çetnayê wekî çi sertopa dinê hene. Em timê temîyê xwadê wekî Nas bikin Îsa wekî çimkî emisa dizanvin Îsa em nas dikin. Şikiriya Xwedê ye. Îsa jî xebera Xwedê ewî serî serê çarda mizginiya Yuhanna rêza panzda dibêje heger hûn min hez bikin hûnê temiyêt min xwey bikin. Şikir navêsa. Issa jî serê mizginiya Yuhanna serê panzda rêza diha diwije Heger hûn temîyêt min xweyî bikin, hûnê hezkirina min da bimînin, çawa ku min temîyêt bavê xwe xweyî kiriye û Hezkirina wî de dimînim ez. Îsa îsa me re şirove dike, şikiriya Xwedê ye. Em timî bi rastî wî xeberî tên wekî Îsa me re Mizgîniya Yuhanna de dibêje, Temît min xweyî bikin, temît min xweyî bikin. Şikiriya Xwedê ye. Şikir navê Îsa. Vira Em bîne ser wî mizgînî, bîne ser wî xeberî dîsa mizgîniya meta serî donzda serî donzda rêza çil şeşa hê wî elaletê ra xeber dida va diya wî û birayê wî li derva sekinîn û dixwastin tevî wî xeber bidana. Yekî jê re got, Va diya û dê û birayê te derva derva ne û dixwazin tevî te xeber din. Ewî jî li wî vegerand û got, Kî ye diya min û kî ye birayê min? Hingê Hingî destê xwe dirêjî şagirda, şagirdê xwe kir û got, Vane dê û birayêt min, çimkî kê ku xwestina bavê min î ezmûna bîne sêrî, ew e birê min, xûşka min û diya min. Şikir navê Îsa. Viraj dîsa Îsa me ra dibêje, Hîndike, Wê xebera xwe mizginiyê divê kî ye birayê min xwişka min kî wekî xwestina bavê min ê ezmana bîne sîrî temiyê bavê min ezmana bîne sîrî ew e birayê min xwişka min diya min vira em dewînin evê pirsî de Xûşk û bira çadivê diya dê îsa me ra tîne çadivê naskirinê çima wekî kî temîyê dixwedît temîyê dixwedî guhdarîyê dike kî tîne sêrî cîkî Carekî dikeve bîra min emakî hatim ne vira Duisburgê ez dixwazim şehadetîkî bînim heskirina îsa vira sava navê îsa ve civîna vira Duisburgê em du mal sê mal bûn û isabû wekî timê heta bar bike du sala

û rind dikeve bîra min ew xebera Xwedê xebera Xwedê hate çadivê heta niga dilê min de daniye ewa ew xebera mizgîniya Xwedê wekî îsa dikeve nava civînê û dinêre wekî ew xert ew bendê wekî alvêrê dikin û ra dikirin difiroşin û ra wekî ewan bendana wekî berî wan dide û dibêje ev mala bavê min e ev mala dawa derkevin ji vir a ev ne cihê kirîn firotanê ye ev cihê mala bavê min cihê dawa ye ew wê rojê ew xebera wekî gihîşte me û me dawa kir û Em poş mabûn nava xwe de û me dilê xwe ber Xwedê vekir û isra bû wekî em gelek gelekî ça divê poş mabûn ser kirê xwe me çi tiştê xirab wekî kiribû me kî derê Xwedê êşandibû me gişka vakî de çiqa merî em mala me da bû civîn çiqa merî hazir bûn ew ê civînê da şikriya Xwedê me di da Navê yê pîroz e ew hêja ye şikiriyê û isavû wekî pey û wira re rind dikeve bîra min, isavû wekî têl ser têlê dihatin û digotin kî deriye civîna we û ra dûyî zivurgê meriyê nû dihatin û hema sa derê me dixestin digotin em dixwazin bêne civînê, isavû wekî eva mala civînê Hamasa zêde bû, zêde bû, zêde bû. Pey ra çi Xwedê min da hîn kir. Wekî pêş da dilê me gotî paxij be. Pêş da gotî dilê me temiz be. Nava dilê me da tune be ew alivê ça divê kirîn firotan tev me tev Xwedê tune be tiştekî sa tu bide yan Evî tiştî paşê ez ê te re qulix bikim, yan çi wekî wî çaxî Îsraîlê de Yerûsalemê de ewa pirsa di qewimî wekî Îsa kete cî ziyaretê û ra berî wan da. Îsa jî em gotî binêrin wekî em temî Xwedê çi cureyî diqetînin, em çi cureyî têne ber xwedan, dilê me temiz e, Em dikarin Xwedê bibînin. Em pê dilê paxij dikarin Xwedê bibînin. Yan dilê me qelp e. A wî coreyê wekî em nikarin neferê me, zarokê me wî çaxî jî nikarin bêne berva Xwedê. Em nikarin tev wan jî rastî xeber din. Em nikarin tev miletê xwe, meriftaya xwe, em nikarin tev wan jî bi dilê xwe paxij tev wana jî xeber din. Çîkî jî ez wara bêjim dîsa mizginiya meta serê daha rêza sî û çara vira ser vê gilî jî gele gele car xwedê ra min dawa kiriye heta xwedê eyan kiriye min ra şikiriya xwedê ye vira divê neferêt Nefikirin ku ez hatime dinê edlayê bînim. Ez hatime edlayê nehatime edlayê bînim lê şûr. Çimkî ez hatim kur ji bavê, qîz ji dê û bûkê ji xwestiyê biqetînim û dijminêt meriv wê ji malê mala wî bin. Ewî ku bavê xwe yan diya xwe ji min zeftir hez bike, ne hêjayî min e. Ewî ku kurê xwe yan qîza xwe ji min zeftir hez bike, ne hêjayî min e. Ewî ku xaçê xwe hilnede pey min neyê, Ew ne hêjayî min e. Kî emrê xwe digere ew ê onda ke, lê kî emrê xwe bona min onda ke ew ê bivîne. Û wextê çiqasî evê xeberê ez min dixwend, min digote Xwedê, Xwedê tu çima isa dikî? Çima gotî dijminê min ji mala min ve? Çima do esa ewan giliya dinivîsî û bi rastî mala Merya da gele dijmindayî fêş da dihat, şer dew fêş da dihat û gele pirs fêş da dihat lê kengî Xwedê eyan kir eva pirsa min da û kengî Xwedê Ew şixul anî û ew şixul kir mala me de. Ez şikirî dime navê Îsa. Edlayî hate mala me û zarê me jî niga reyê pîroz va şikiriya Îsa va Xwedînasî dane û niga civînê dane û edlaya Îsa nava me de ye. Û ez bêjim evê pirsî çi Xwedê eyan kiriye li min de. Şirê Xwedê, Şirê Xwedê divê were ez hatime şir bînim. Kî derê wekî nava mala Merya da kur yan qîz yan kur tev bavê yan ûra divê xwesî tev bûkê dê tev qîz wekî Tevgirîdana wan, kontaktê wan wekî em bêjin çi pirsê wan hene wekî bê îsan e. Di va vira divê çima xaçê xwe hilde pey min neyê. Wekî bê îsa ye temiyê di Xwedê naqetînin wî çaxî şirê Xwedê orta wan de ye. Wekî hergeh pirsê wan teve hene wekî sane Û ra persekî baş xe kara wan û ra nava hinde hev de heye. Bê Îsaye xof tune têda wekî û ra persekî û ra sane wekî jor xwedê nanêrin newana. Lê û ra wekî herge kur bav dê qîz bûk xwesî birav bira wekî her hev ra kontakt wekî înçû xeverdan çi pirsê wan hene Vê xaçê Îsa ye. Ew wî çaxî hev dinêrin pêç da xaçê Îsa. Paşê ewana hev divînin. Wî çaxî ewana emra da tu cara hev ra gilîkî xirab navêjin. Wekî yek yekê ra gilîkî xirab wê bêje, wê tu ji min şive. Ez ê pêç da Îsa ra bêjim, paşê Soz mesela birê xwe re, bavê xwe re, zara xwe re ez ê gelekî xerab bêjim. Ew xof, ew ça divê xaç wekî pêşiya orta ça bibe pira orta hemû benda, bibe pira orta hemû benda re. Em tu cara em ê nikaribin yekê re tiştekî baş ew tiştekî xirab nêbibexşin, xirab bêjin yan jî duşirmîç bin tiştekî xirab. Em ê biceribînin hela tiştekî xirab

Xaçê Îsa ye, em tu cara emra ra, emra da yekê ra tiştekî na, nabêjin. Sava wî ra, bona wî ra Îsa Mesîh hat û got, Ez ê şir dayînim orta we da. Çima ew isa kir? Wekî bende hişyar be. Hişyar be bizan ve hemû tişt pê xaçê Îsa tê safîkirinê. Hemû pirs pê xaçê wî tê safîkirinê. Temam ça divê ew fîltratsa ça tê gotinê temam pê xûna wî ew çi wekî xwe xwe kiriye ser xaçê xûna xwe daye sava me temam Ferz hemû ferz pê xûna wî tê temam kir temizbûnê û temam zelal bûnê şikiriya navê wî ye şikir navê îsa û kengê îsa wekî min timê dawat kir min got îsa tu çima îznê ditî gotî nava malê da dijmintayî heve û gele wexte min dawat kir wextê xwedê eyan kir min da Wekî gotî ez nêzîkî neferê malê yan yekî yêdin yêdinê miletê xwe meriv daye meriv daye xwe kê jî heve xaç gotî heve pira orta min da vaşê ew eyandî edlayî anî min da şikiriya navê wî ye şikir navê îsa em timê şikiriyê bîne navê îsa ra û hezkirina wî ra eva bû Çav divê çi xwedê wekî dilê min de danîbû, dilê me paxij, dilê temiz û tevaq wekî em tevaqî de û ji jor xwedê binirin pira me timê xaçê Îsa ve, hezkirina Îsa ve. Dawa Îsa tevî we ve û ez zanim û ez bawer im wekî miletê me wê bê zûtir yê û tê jî qebûl dike jî, Heskirina Îsa, şîrnaya Îsa, dawa Îsa, şikir navê Îsa. Dawa dawa Îsa tevî we ve xwişk û biran û gişk jî miletê me ta heskirina Xwedê davin.